sansa yi sɛ fo kya nkyɛn nyɛ saa o na bɛte wo ba dɛ tɔ na de sumɔ bɔ ɔfa sɛ bi o kyare ebi o tina ma ba kono no

sɛ megye wo di bɛkyi no nkurɔfoɔ no ani wɔn ani o kɛn okay ɛɛ mpanimfoɔ yɛ ba ha nyɛ bɔne mpanimfoɔ koraa sɛ ɛbɔ ne bi dɛm ɛyɛ mmea madamfo bɛkyi ne easy ɛɛ yɛsɛ adamfo bi kyi mmea sɛ bi saa na mpanimfoɔ ka no nti me ne wɔn susu wɔ asɛm bi mu na meyɛ sɛ mɛde mɛbɔ ne bɛfa akyerɛ wɔn mesusu mu na ɛsɛ wɔn asi belɛ no ɛwɔ hɔ no Sɛ me nua anaa me mpanyinfoɔ bi tie me a, ɛne sɛ ɛyɛ me me papa a wawo ma ba wiase. Bra ɛnyɛ ya yɛ tu. Me papa hyɛ me nua ya. Me papa tete kyɛ sɛ me papa dɔ me nua baa no ama me nua baa no ɛde kɔ wuo. Ɛyɛ wo ankasa wo papa. Ɛyɛ me ankasa me papa.
Na bra adeɛ ɛsan yɛ me ya hyɛ me kra sɛ Na wonim sɛ me nuabaa no wu a wawu no, na anka minim sɛ wawu, na anka asomdwoe aba. Sɛ wɔawu ama me fie bɛn me nsan di yaw. Kyerɛ sɛ, obi a me nuabaa no awu, me papa san de fie gu deɛ a sɛ bi oyɛ yɛ wɔ deɛ bɛdi kora yɛ den. Yɛsɔlee didi amanfoɔ mantwa mantwa. Na me papa de agudeɛ pɔne agudeɛ ho sɛ wo de kora yɛ rent. Ɛde ahyɛ me nua ba no anuonyam. Wo ho agudu abɛhu. Boss, menya akwadaa. Sika futuro.
Wɔde kɔyɛ kawa. Yes. Ahyɛ efunu no.
Ɛma efunu de akɔ asase ase. Na wɔbɛdi deɛ. Yɛsi abaa na wɔn akrama nka nipa. Deɛ mekyɛ wɔ wate ase. Ɛna sɛ me me ti asi yɛn si da. Hwɛ, meka kyɛ me de bɛdan mo. Mo na mo ayɛ mo mo mo mo yɛ fiti kɔɔ ti a na mo ho agye afirifiri mo. Mo yɛ kokorom ti ɛnsa a mo ho mmɔ fam. Me ka kyerɛ mo, kɔmfoɔ takyia mo kɔmfoɔ takyia mo a, me ntee mo din da, nanso me hu wɔ anim, ma hu sɛ Jet, wo wɔ awudie mu football talent, wo wɔ ɛbɔ awudie mu a wo wɔ talent no. Ɛbɔ nnipa kum a wokita captain ban na ɛba sɛ nkɔ wia deɛ a woyɛ ma IGP. Nti nurse yɛbaa ha ɛyɛ yawdie ɛne deɛ me papa ahyehyɛ no na me mpɛ sɛ mede bɛto mu sɛ sɛ wɔn kɔ sie funu no deɛ a yɛn nso yɛn kɔ to funu na sɛ yɛnyi ka ho na sɛ yɛn kɔ to funu no
So bim so bim so bim ɛyɛ no korɛ Ɛyɛ me Stone ne me nua Bim de, yɛyɛ adwuma a ɛboro saa. Ɛyɛ sɛ woa woaka sɛ w'ahoɔden ntumi. W'ahoɔden koraa deɛ ɛntumi. Te sɛ wobaeɛ a medaa yi, yɛkɔtu bi na mmerɛ bɛda a, yɛtumi tu funu na yɛbue n'ani sei na yɛbɔ n'aso mu wum! Na wasan akata. Wokɔhu a wobɛdwane.

Ɛ ada a gye sɛ mɛ mekɔ bi ansa anaasɛ mɛ kyerɛ mo amammerɛ a ɛyɛ dɛ ɛwɔ hɔ agye me mɛ kyerɛ mo amammerɛ. Nti Wate no, aseɛ? ɛɛ, sɛ yɛbisa a, menim sɛ ɔyɛ sɛm a ɔsɛ bɔɔ yɛnim o, ɛnɛ na yɛahunu. Nti yɛwie a, ade no dɛn mu? Yɛ ne taatoɔ, anaasɛ ɛbi na wɔn business ne te Oh, sɛn? aha yɛ kwan o.
Wode aseɛ wo foɔ no mu nkwa no kura bi.
Sɛ waka a yɛate.
Ɛbɛgye. Tɛn. Sɛ bi mu yɛ no. Mpanimfoɔ sɛ ɔyɛ ɔhwɛda no da. Nti na biribi ani a ne ma ba abɛdwe ne ho akyerɛ. Sɛ bi mu nya wɔ ho na ɛfɛ. Ana ɛnyɛ wo nyansa. Na emu anammɔntuo bi wɔ hɔ a ne bia woanya ho nimdi. Asɛm no a yɛkɔka kyerɛ saa nkurɔfoɔ no, saa stone ne ayi buu no bi mu asa medwene ho dii asɛ ɛsan m'adwene nsisi so yie nkurɔfoɔ no woyɛ sure wogye wɔ mu di sɛ wɔmmɛdi no koraa ma yɛ
ken saa nkurɔfoɔ no de meyɛ mpanifoɔ kurom ha wo mfa medwa mu di paa wɔ kurom ha no no medwa mu di sɛ mɛtumi biribiaa Mo ɛnyɛ izo adwuma na ɛna fam. Kumi ha wɔn yɛ best hwɛ kɔfɔ no na wɔn yɛ. Wɔn nsoro akyi mu. Wɔn mi nsoro Ken me me bɛ ti jimi di. Awo problem biara ma.
Ken nkɔfɔ no hɛ ɔfɔ mo ni kan na yɛ adwuma o.